Jiena Ġanni. U jiena Kej. Nilqawkom lura programm ieħor mir-rokna tal-qari. Il-kollaborazzjoni ma' Merlin ħankomplu bis-serje Għaliex Inħobb. U llum Il-ktieb li ħa naqraw huwa Għaliex Inħobb Lili Nnifsi? ta' Trace Moroney, adattat għall-Malti minn Charles Ashard. Kuntent bija nnifsi kif jien għax għandi tant ħwejjeġ li jogħġbuni bħal m'huma, is-swaba' żgħar ta' jdejja, is-swaba' ta' saqajja, widnejja rotob u pilużi bħal tiegħi, in-nigri Ninċaqalqu kif irrid. Mhmm. Imma l-iktar ħaġa li togħġobni hija dik it-tbissima li dejjem ikolli fuq wiċċi. Nieħu gost meta nħossni ferħan ikolli tbissima fuq wiċċi. Għax b'hekk ta' madwari wkoll iħossuhom ferħanin u jitbissmu. Meta aħna nkunu kuntenti kif inferrħu 'l ħaddieħor ukoll? Hemm ħafna ħwejjeġ li nħobb nagħmel u naħseb li jien tajjeb fihol, bħal m'huma inpinġi, nilgħab il-basketball, Niġri bl-iskejtbord, naqra, inkun ħabib tajjeb u nibni kastelli bir-ramel. Imma l-iktar ħaġa li jiena tajjeb fiha hi li naf inkun ħanin, inħobb u nieħu ħsieb ħaddieħor u b'hekk iħossni kuntent bija nnifsi. Xejn, meta nagħmlu lil tfal oħra kuntenti, aħna nkunu kuntenti wkoll. Bħala eżempju, jkun hemm xi tfal li m'għandhomx ħbieb, x'nagħmlu? Mmorru nilagħbu magħhom. Eżatt, nilagħbu magħhom u b'hekk inferrħuhom ukoll. Jien kuntent kif jien, u dan jgħinni biex ikolli fiduċja fija nnifsi meta niġi biex niddeċiedi dwar xi għażla li tolqotni. Insomma, kważi dejjem. Imma jekk ikolli xi problema jew inkun neħtieġ l-għajnuna, kulma nagħmel hu li nistaqsi lil xi ħadd. U li min eżempju nistgħu insaqsu kif? Pal-mamma jew il-papà. Eżatt, l-għalliema. Jkunu magħna. Eżatt. Nies li jieħdu ħsiebna u nafdawhom. Perħok noqgħod nimmaġna x'nista' nsir la nikber. Forsi xi bidwi, jew xi astronawta, jew xi buffu taċ-ċirku. Imma fuq kollox nittama li nibqa' nħobb lili nnifsi kif jien. Oke, għidlilna inti, x'tixtieq issir la tikber? Atleta. Atleta? Eeh, tħobb tiġri mela? Iva. U l-isports? Proset. U intkom tfal, x'tixtiequ ssiru la tikbru? Ħadd fid-dinja kollha ma jista' jkun bħali ħlief jien. Kuntent bija nnifsi kif jien. Tfal, kull wieħed u waħda minna huma differenti. Min tajjeb f'ħaġa, min tajjeb f'oħra u dak huwa s-sabiħ. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li nkunu kuntenti kif? Kif aħna. U b'hekk ikollna fiduċja u nkunu kuntenti. U hekk tfal, kien it-tmiem ta' dan il-ktieb, Għaliex inħobb lili nnifsi. Okej, għidilna intina qatt xi tħobb fuqek innifsek. Li jiena ġeneruża, li nagħmel ħbieb. Sewwa? U nista' nidħaq u. Okej. Jiena taf xi nħobb fuq innifsi? Jiena nħobb nara lil sħabi kuntenti. In-nies ta' madwari huwa importanti li narahom bit-tbissima fuq wiċċhom. U intkom tfal, x'inhuma l-affarijiet li tħobbu fuqkom innifskom? Għidulna! Din Żewġ Tfal B'dan kien it-tieni ktieb mis-serje Għaliex Għaliex Inħobb. U issa baqgħalna sitt kotba oħra x'naqraw flimkien. Nerġa' nirringrazzjakom talli tqajtu magħna. Tinsewx tagħmlulna subscribe u ningħaqdu flimkien għall-programm li jmiss. Ciao tfal! Narawkom! Narawkom! Ciao! Ciao!